Na ɛnyɛ nsɛm hunu a wonam di adi no. Wo a wose woyɛ Kristoni, wo Bible no, deɛn na wo Bible no kyerɛ wo? Wo Bible no kyerɛ wo sɛ paanimu abɔ kutua no mu ateaw nti wodi no atɛm. Saa na wo Bible no akyerɛ wo, me ba. Wo a wose woyɛ Kristoni no, wo paanimu abɔ, abɔ, ɛɛ, yɛfrɛ no sɛn, ɛɛ, ɛɛ, ɛɛ, ɛɛ, nnwom ateaw nti wo nso wobɛdi no atɛm. Wo na woseɛ sɛ Lumba nnwom a wɔbɔeɛ yi, wɔbɔe maa wo. Enti wobɛdi no atɛm sɛ nnafua adoa. Wei mu nyinaa fra mu ho yɛ Kristofoɔ. Wonyɛ Kristoni o. Wonyɛ Kristoni na wowɔ ampɔnyɛ no mu cause wo mmaa pɛ tantan bi no a ɛwɔ wo so no ɛni mu. Ɛne weed no a wonom no asɛe w'adwene.

Wofrɛ wo ho sɛn? Ampɔn. Woyɛ gyimefo ankasa. Wo nso woyɛ Kristoni, wokɔ SDA. Woagu SDAfo anim ase. Atetekwaa Ampɔn. Gyɛɛli Kɛɛls Ampɔn. Ampɔn w'anim honhom Wo katra mu abutuo. Wo ti wei wo nan. Wadi mfie sɛn? Sɛ ɔnan baako wakyɛn baako. Ɛbaa na ɛyɛ. Daddy Lumba yɛhuu no wɔ system no mu no, ɛnyɛ sei na na ɔteɛ. Yareɛ na ayɛ no. Na obiara a ɔde adeɛ ɛhyehyɛ n'afum no, mesrɛ dom Nyankopɔn sɛ Ɔma no nka hɔ saa wɔ obi a ɔde ade ahyehyɛ n'afum, na ɔde resere no. Daddy Lumba sɛ ɔno n'afu ayɛ sei. Yɛn deɛ yɛpɛe no saa, yɛpɛ no, yɛn ani gye ne ho papa. Yɛn ani gye ne ho firi sɛ ɔrebɔ bra. Wabɔ bra ankasa, ɔnyɛ kohyini. Daddy Lumba ɔnyɛ kohyini. Atɛmdidi a modidi no yi, nnipa bɛn na pini ne ho? Nipa bɛn na ɔte wiase a ɔse ɛpee no ne ho? Wo deɛ twɛn, twɛn paa na wo pɔinte wo nsa baako de akyerɛ obi so no na deɛ aka no ɛhwɛ wo so. Ewiase woto boɔ nso a ɛbɔ ban a ɛsan bɛbɔ wo ankasa. Woresere no, sere adeɛ dadulum baahwie yɛ nsa ansa na wobɛsere no a woasere no. So ate? Tra deɛ woahwie yɛ ansa. Fifty eight, tra deɛ Daddy Lumba wahwie no ansa. Ɛna mo bɛ sere no a mo asere no. Mo anya ho mo sere no. Mo, mo, mo ehia mo a, na mo de Daddy Lumba, mo de no ayɛ mo nkuokuo. Ɛne mo gold. na wɔabɛtena ase na wɔagu n'anim ase ɛnam sɛ ɔnkasa no nti. Ɔnkasa, na Awurade bɛko koe ama no. Na obiara a wonnim na ɔbɛyi atɛn kyea no, sɛ Nyankopɔn te ase, na Nyankopɔn, sɛ ɔyɛ teasefoɔ Nyame na ɔbɔɔ ɔsoro bɔɔ asase a, ɔbɛdi asɛm wei. Na Ghanaman nyinaa bɛhu Obiara de n'ani behu. Obiara de n'aniwa behu emu nokorɛ. Sɛ wo ne obi yɛ adwuma na nipa korɔ tua wo ka wie a, sɛ mokɔ baabi na mokɔbɔ na sɛ ɔnya gift a, ɔpɛ a, ɛna ɔma wo bi, ɔmpɛ a, ɔmma wo. Na ɛno no, yɛmfa no nkɔgyina, nkɔtena.
Abusua me bɔɔ saa audio wei. Me bɔɔ audio wei sɛ yɛnfa aba bi anaa yɛnfa sua deɛ bi nfiri saa audio wei mu. Ewiase mpaninfoɔ se obi amane sane obi. Obi amane sane obi. Obi amane san obi. Mpanimfoɔ na ɛbu saa bɛ no, wɔse obi amane san bi. Nti woyɛ adeɛ a na woayɛ very careful. Obi amane san obi no. Ɛna afei nso yɛsan wɔ kasa bi a mpanimfoɔ bɛbuo no baako sɛ, yɛse aboa keterepɔmpɔni. Aboa keterepompɔnyin sei, nea ɔtow boɔ no bɔɔ no no, mm, na ɔtwee tae mu tow boɔ no bɔɔ no no, saa nipa no a ɔshuutu ɔno keterepompɔnyin no ho nyɛ n'ahi o. Ne ho nyɛ n'ahi te sɛ nea ɔgyina nkyɛn mmomu a wɔreprezi nea ɔtow boɔ no bɔɔ no kekyerɛ no sɛ, akoa yi ayɛ adeɛ paa, anaa akoa yi n'ani gye no paa no.

Wohu obi asɛm a, ntaa mfa w'ano ntoto mu na woatwam na akɔ ɔbaa bi. Adeɛ a ɛha Ghanafoɔ bebree paa ne asɛm no wei. Deɛ nti a meka saa no, asɛm a ɛmfa obi ho o, asɛm a ɛnyɛ n'asɛm, asɛm a yɛmfa nsoma ano na wate asi mu na afei wadane agyeman. Hmm? Asɛm no, yɛmfa nsomaa no o, ɛnyɛ n'asɛm nso o, nanso wate ase mu na wadane agyeman na ɔreko. Nanso mpanimfoɔ san wɔ kasabebuo bi sɛ, sɛ asɛm mma awakye a, yɛnkɔma no aduani awɔ. Asɛm, ɛmmɛma awakye a, yɛnkɔma no aduani awɔ o. Nanso Ghanafoɔ bebree mfa saa nyansasɛm no, obi asɛm a ɛmfa ne ho. Yɛ very careful o. Obi asɛm a wopɛ sɛ wobɛka bi, obi asɛm a wobɛkɔ hwiri akɔsi mu na woka bi no, yɛ very careful. Ɛho nsunsuansoɔ no ba a wahu. Nti na meka me se obi ama ne san obi. Wei asɛm a abɛyɛ a yɛreka yi, Lumba ne Ampɔn na akɔyɛ nnwom. Ɛna Ampɔn sɛ Lumba sisi na na wabu no kwasea na ɔka n'asɛm. Mo a moate ase mu a moredi Ampon Atemmu no, asɛm wei, ɛfa mo ho. Ɛberɛ a wɔreto nnwom no, na wogyina he? Wɔyɛ agreement nso wɔanyɛ agreement o, where were you? Na wonyina mu bio. But woteeɛ, wokɔ saa group mu a, yɛfrɛ no sɛn? Daddy Lumba Die Hard Fans Official Group. Daddy Lumba Die Hard Fans Official Group Enti fine wo sɔpɔto Daddy Lumba ɔyɛ mo legend enti moato ekuo sɛ mo a mo sɔpɔto no a moyɛ ne die hard fan fans group a no problem but ɛnyɛ asɛm biaa o mese w'ano so a ɛno nkyerɛ sɛ asɛm biaa wɔ sɛ wode w'ano kɔto mu just because sɛ Lumba no yɛ mo idol a mo sɔpɔto no nti Ɛna wote nsɛm a maame wei ɛka no o, atɛmdidi a wodi ampɔn na egugu mu bebree, wokɔ group no mu a ɛfiri mmerɛ a saa asɛm no bɛtɔɔ hɔ a ampɔn kɔɔ radio so a wɔɔka ne nsɛm no, wokɔ wɔn group no mu a wɔn ba wɔn mɛyɛ hwee o, ɛmaa besia o, na yɛɛdi atɛm na yɛɛdi atɛm na yɛɛdi atɛm na yɛɛdi atɛm, na meka no mese mpanifoɔ se obi ama ne saa obi saa, na keterimpomponi no ɔse na ɔtoo boɔ no bɔɔ no no, ne ho nyɛ n'ahi te sɛ nea ogyina nkyɛn ka se akoa yi ani gyene no nti wo deɛ kɔ so ara fa w'ano toto nkurɔfoɔ nsɛm mu asɛm a yɛmfrɛɛ wo wonni mo ho hwee o aha but lumba no ne ampɔn no they should deal with uh, i mean ɛyɛ w'asɛm ampɔn na ɛmɛki sɛ ɛyɛ allegation or whatever me megyina hɛ menkɔka bi ma ampɔn menkɔka bi ma lumba because wɔn yɛ agreement na na wɔn kɔto wɔn nnwom na megyina hɔ bi But wo deɛ because sɛ Ampon no yɛ w'enemy because of sɛ you know Lumba no yɛ wo no wo wo wo wo dɔfo anaasɛ obi a wopɛ n'asɛm. Ɛhɛn, eti mo ate kuo na mo sɛ yɛfrɛ ho Daddy Lumba Die Hard Fans Official Group. Ɛno nti no ɛna mo asɔ atɛmdidie mu na modi atɛm. Hmm?
Wofrɛ wo ho sɛn? Tie o. Ampɔn. Mhm. Woyɛ gyimefo ankasa. So ate?
Wo so woyɛ Kristoni, wokɔ SDA. Woagu SDA fo anim ase. Atetekwaa Ampɔn. Jelly Curls Ampɔn. Ampa w'anim honhom. Wo kakyerɛ mu abutuo. Wo ti wei wo nan. W'adi mfie sɛn? Sɛ ɔnan baako w'akyɛn baako. Ɛbaa na ɛyɛ. Daddy Lumba yɛ hu no wɔ sis. Wei maame yi ampɔn wo nni mu no baabiara o ɛna ampɔn mɛka wo maame yi ɔmɛka w'asɛm o the fact sɛ wo wo wo support Lumba nti no kyerɛ sɛ wabɛte asi ntɔkwa no mu o. Ɛsɛ wahu nea enti a mo bebree mu abrabɔ ayɛ basaa no, nnome ahoroɔ ne nnuaba horoɔ. Ɛyɛ sɛ nyia o, obi asɛm na wakɔgye afa Agyeman. Ɔna ɛho ɔden, ɔna ɔwɔ ano na wakɔgye. Ɛbɛwie aseɛ ne nafuru adoa, ne yɛabɔ no dua ne wawu. Ghanafoɔ bebree nnuabɔ na ɛkum saa nti na motetare dan ho no nnuabɔ because moyɛ asɛkufoɔ, asɛm a ɛmfa mo ho nko ara nkorɔfoɔ sɛm na mogye ko gye gyere mo ani ase. Mese mete hɔ yi, Ɛfa me ho bɛn? Ampon na ɛka n'asɛm sɛ Lumba bu no kwasea na wɔtow nnwom. Nnwom no nso, ma, ma, mia menim nnwom a wɔtow'yɛ. Nti ɔso wɔ, wabu no kwasea, ma Lumba mbra meyi n'ano. Lumba meyi no n'ano o na ɔbɛtow nnwom sɛ yɛfrɛ nnwom bi hwa hwa ɔfo, ɔfo na ɛdi nsɛmfua nsesɛn. Ɛna ɔno nso Ampon nso so nam na ɔno nso keka bi na ɔno nso so ayɛ nnwom ama no si den. Ɔmo mmienu asɛm a, mia mesi hɔ yi fa me ho bɛn? Baa wo deɛ wate abɛsi mu na wodi atɛm. Me se Ghanafoɔ monyɛ hwee yie. Mo bebree abrabɔ asɛe, mo bebree mo wuo a monya, nkwanhyia a monya ne amaneɛ a monya nyinaa no yɛ deɛn? Nkorɔfoɔ ansɛm, nkorɔfoɔ nsɛm, asɛm a ɛmfa wo ho. Mpanifoɔ sɛ asɛm maa wakye a yɛnkɔma no aduani a oo, adeɛ a ɛmfa wo ho, asɛm a ɛnyɛ w'asɛm, fa no nkɔto mu na dwene wo ho. Mekyia obiara, nyansasɛm no na maka akyerɛ wo no. Wate? Wo deɛ wobɛdi obi akyi akɔko ama obi akɔkeka nsɛm sɛ yɛn abɛ wie asɛɛ no na ɔwu awu na saa nipa no te ase because asɛm no ɔnnim ho hwee. Bible koraa kasa tia adansekuo mu. Adansekuo mu adeɛ a wonnim na akɔdi ho adanseɛ. Na meka yi, Lumba ne Ampon na ayɛ nnwom ɛna Ampon ɛka sɛ Yampoo sɛ Yampoo, Lumba na wawa no, ɔte ase. Wabɛto nnwom abɛyi n'ano o, sesan. Where are you you know how does it concern you ɛna mo na mo asɔ mu mese kɔ wɔn group no mu atɛm didie ne nsɛm a wɔn ka Ghana deɛ kyerɛ sɛ ɛbere biara gyimisɛm nko ara na ɛwɔ kurom hɔ bɛhu oh asom ase yɛ yɛn wɔyɛ yɛ sɔfoɔ wɔ wɔ wɔyɛ yɛ leader as wɔ wɔ wɔ wɔyɛ me mentor asom ase yɛ ɔse deɛ wɔ wɔ wɔ wɔ wɔyɛ idol wɔ wɔyɛ me spiritual father nti mmere biara bɛhu na yɛagada yɛn ho wɔ group mu ne yɛko yɛs yɛ supporters of abozigi group sɛ deɛn ɛɛ abozigi group agradaa nkorɔfoɔ no na ɔmo nso gu hɔ nti agradaa kɔnya asɛm anaa kɔdi ne nsɛmfo a bɛhu abozigifoɔ no ne ɔmo nso so gidigidigidi ne yɛdi atam social media so Wobehu yɛn nkorɔfoɔ bi nso, ɔmo so APC foɔ no, ɛhee, Kwaku Bɔfoɔ so so mma no wɔ hɔ, wobehu ne Owusu Bɛmpa, Rev Owusu Bɛmpa so mma wɔ hɔ, nti ɛbere biara no, Agyimi foɔ sɛn yi aa, mo agyimi too much na mote kuro mu hɔ because mo nni dwuma di, nti obi yɛ ne nkwasere asɛm koraa anaasɛ obi akɔyɛ n'ade no, wo deɛ wo te bɛsi mu sɛ ae, meyɛ fans. Me yɛ fine me sɔpɔto agrada me sɔpɔto osu bɛmpa me sɔpɔto eh hwan hwan oh mo ma gyimi dodo mo ma mani nte nkurasesɛm no ɛdɔɔso nkurasesɛm no obiara yɛ n'adeɛ no bɛhu koraa no yɛde no akɔgyina kɔɔto no wobɛhu na ɔmo di akyire yɔɔ ae wei wɔyɛ NPP yɛ yɛ panin wei se wɔyɛ NDC yɛ panin wɔyɛ yɛ MP mo yɛ nkurasefoɔ paa mo ma mani nte mo ma gyimi akyɛ ankasa Me me a mete ha yi, obi kɔyɛ ne bɔne anaasɛ obi kɔnya n'asɛm no yɛ de no kɔgyina kɔɔto a, na medi akyire. Na ɔkɔbɔ ne korɔno anaasɛ ɔbɔ apoo gye ne sika, ɔne me na ɛbɛkyɛeɛ. Hum, wo mma w'ani nte. Wo deɛ ɛno ara ne sɛ wo sɔpɔɔto kɛkɛ. Obi te group biara no. Obi wɔ hɔ koraa a, social media so ɔnya hu group bia na ɔdwɛne dwɛne wɔnim ade ko a group no kora ɔmo yɛ o nti nanso ɔdwɛne nti na meka yi wobɛhu ara no agra deɛ ɛnyɛ asɛm pɛ yɛ sɛ ɔmo a ɔmo yɛ ne fans no abozigi group so abozigi fan na ɔmo di akyire yɛ ɔne yɛdidi atɛm wobɛhu ngɛgɛ group nso wɔ hɔ maame ngɛgɛ ne nkorɔfoɔ wobɛhu wei nso so sɔfo maame wei wei si yɛ meyɛ hwan hwan fans Me nso me me support wei. Wɔn nso bɛn ba mma, hwan hwan mma, ɔbɔfoɔ mma, ɛɛ obi ne mma. Kwasiafoɔ nkurasefoɔ a mo ani nte da. Mo deɛ me nso mo bɛnya asɛm. Mo bɛnya asɛm. Yɛ so bɛnya asɛm so ne kɔɔto apɔn. Yɛ de wakɔ hyɛ mu kɔsi na na nansa a kɔɔto bɛba. Yɛbɛkyerɛ watu mu Friday. Hmm, yɛde bɛtum Friday night. Bɛda mu weekends, Monday ansa kɔɔto abɛtena ase, wobɛnya asɛm no kɔɔto apɔn, mo se moagyimigyi mo, monsua nyansa, wei na meka yi, na wabɛte ase mu na obi ɛna ɛɛ ampɔn, ne ho nyɛ fɛ, na n'anim tantan, ɛna ne gyɛre curses hwan, wei ɛfa ho, ɛfa ho, eh? Ɛfa ho. Wofrɛ wo ho sɛn? Tie. Ampɔn. Woyɛ gyimefo ankasa. Ɔbaa bi nso yɛ na ɔse dee ma gyimefo. Wo nso woyɛ Kristoni, wokɔ SDA. Woagu SDA fo anim ase. Wei fa ho bɛn?
Atetekwaa Ampɔn. Obi yɛ atetekwaa.
Jelly Curls Ampɔn. Wahwɛ o.
Ampɔn w'anim honhom. Wo kakyerɛ ma abutuo. Wogye. Adesamma mfa nsi ha. Kyerɛ sɛ maka me se mobɛwuwu saa, mobɛnya asɛm nso saa because moagyimigyimi obi asɛm na abɛgye ama wo ho na wode afa ho ne yɛabɔ odua ne wawu because woagyimi.